Сезнең кайчанда булса, тезелешеп очкан кыр казларына карап сокланганыгыз, шулар билгеле генә күтәрелергә теләп ашкынганыгыз бармы икән? Әгәр дә булса, Сез, шагыйрь. Кешене үзе тапкан матурлык кына сокландыра, үзе ачкан серләр генә гаҗәпләндерә. Ә шагыйрь кеше, һәр көнне берәр яңалык, берәр матурлык ачучы ул. Каян килә шигырь? диеп сорый таныш-белеш, дуслар, туганнар. Әйтә алмыйм, чөнки үзем белмим. Шигырь яза кебек.

Мәхәббәт ул җылы нур, йөрәкләргә тия ул, күңелләрдә яши ул, көн дә балкып яна ул. Синең караш, йомшак җил, синең тавыш, назлымың, йөрәгемә табыш ул. Мәхәббәтең чиксез юл, синсез дөнья соры, буш. Синең белән һәрчак ям. Яратуым зур бер көч. Киләчәккә илтәр юл.
Мәхәббәт ул канат бирә җанга, Очар өчен сөю илнә. Хисләремә бирә бик матурлык, Иркә сүзләр бирә телмә. Мәхәббәт ул гөлләр сибә юлга, Бар дөньяны бизи чәчәкләр. Җилләре дә сөю көе белән. Тик назлагы белән оча ала. Мәхәббәт ул серле куллар. Тик чиргә күңелләргә бөтен дөнья нурга ашкына.
Тел ачылгач, үз телеңдә әйтә алсаң, әни дип. Тел ачылгач, үз телеңдә әйтә алсаң, әти дип. Күзләреңгә яшьләр тыгыл. тыгылмас. Туган телең әле бу булмас. Соң минутта үз телеңдә әйтә алсаң әни дип. Соң минутта үз телеңдә әйтә алсаң әти дип. Күзләреңгә яшьләр тыгылыр. Туган телең әнә шул булыр.
Әй туганнар, һәрбер тамырымда кайнар каным ташып торганда, газиз уллар ил бәхете өчен зур сугышта халәк булганда. Нинди көчләр туктаталар икән?

Кеше матур шул мәлдә, шигырь тыңлаган чагында уйга чума белгәндә, дип язган татар шагыйре Ринат Харис. Хәерле кич, исәннәрмесез, хөрмәтле тамашачылар! Чыннан да бүген Шушма буе күңел дәрьясының бар тирәнлеген тойдырып, кемнедер көлдерер, кемнедер сагыш диңгезен чайкалдырыр, ә кемнедер исә уйландырыр. Ак җилкәндәй

Ахмадулина Гөлнар, алты шигали өчен әйдәгез әле. Сезне бала чак калып кайткан җырчыбыз.
Уйларында аның еши еши чагыла. Хәр кемнең үз уй даирәсе бар. Шагыйрь Ниса тормыштагы һәрбер әһәмиятле вакыйгада үз чыңлыгын алып керә. Йөрәкләрне җилкендереп, күңелләрне серле моңга күмүче илаһи мизгел. Кечеме син, олымы, ул бары безне үзе белән алып китә. Каядыр ашкыну, якыннарны ярату, дуслык җепләре, туган авылны сагыну хисләре балачак бишегендә язган шагыйрьләребез бик күп безнең. Әйдәгез әле, тагын бер шундый матур шигъри бәйләмне кабул итеп алыгыз әле. Ислам Исламова Гүзәлия кем сагынмый икән туган ягын шигыре. Сөйли Аскарова Зилия.
Кем сагынмый үзенең туган ягын? Йә, әйтегез, бармы андыйлар? Туган якта гына бит ул серле итеп ак каеннар моңсу шаулыйлар. Туган якта гына таңнар алсу, кошлары да үзгә сайрыйлар. Туган якны, хәтта җиле җылы, назлап, җайлап кына башларыңнан синең сыйпыйлар. Анда кала синең бала чагын, яшьлек кала ягы бучагын. Анда әткәң, әнкәң кала яшен сөртеп, кайчан кайтсын Ятсаң да син, каршылайлар җәеп кочагын. Туган яктын аның җанга якын хәр авазы, сулыш алуы. Анда кояш ныграк якты, җылы, башка чарак кебек офыгында кояш батуы. Кем сагынмый үзенең туган ягын? Е, әйтегез, бармы андыйлар? Хәтта кошлар кайта язларында, алар да бит туган якның кадерен аңлыйлар.
Туган як җилләре дә җитез итеп әйдәгез әле сәхнәбез түренә. Биик әле.

Хәл иҗатчының үз тәкъдире, үз юлы, үз фәлсәфәсе, үз тормышы, үз аңы, үз дөньясы кебек аңа гына хас булган башкалардан үзгә сыйфатлар бар. Әмма аның иң төп үзенчәлеге, үзенә генә хас тоемы, үзенә генә хас булган шигъри тәлгәшләре, сокланырлык образлары бар. Ә бу образларын тудыру өчен шагыйрьгә, әлбәттә, туган ягы зур этәргеч бирә торгандыр. Аллага шөкер, Балтач районында да шушы нәкъ менә туган ягын матурлап тасвирлый торган, күңелләрне җилкендерә, уйландыра торган шигъри юллар бүләк иткән безнең энҗе шагыйрәләребез бик күп. Әйдәгез әле, сәхнәбез түренә шушы матур шигъри тәлгәшләрне бүләк итүче шагыйрьләребезне чакырыйк әле. Мәгъмүрә апай матурым, әйдә бирегә рәхим ит әле, үзенең шигъри тәлгәшләреңне бүләк ит әле тамашачыбызга.
Менә кеше гомер буе яшьлеген сагынып яши. Э, картайган сайын яшьлек ныграк искә төшә. Без яшь вакытта ура авылда сөйләшәләр иде. Фәйлән кеше үлгән 60 яшьтә булган. Эй, мәйтәм ашын ашаган яшен яшьләгән вакыт икән инде дип. Хәзер инде Фәлән кеше үлгән, 70 әйтә, хай, мин әйтәм, яшәмичә дә калган икән инде. Япь-яшь ки үлгән бит дим. Шуңа күрә гомер үткән саен яшьлекне сагынабыз. Менә мин картайгач та яшьлектә калырга теләдем әле. 70 яшь турында бер шигыремне сөйләп китәм. 70 яшьтә сөю буламы дип, сорау биреп җанны теләсез. Мәхәббәтнең елы, Яше дә юк, унсигездә йөрәк, беләсез. Җитмеш яшьтә гашыйк булган диеп сөйләсеннәр, әй дә көлсеннәр, җитмештәге сөю күпкә газаплырак, күпкә кадерлерәк белсеннәр. Җитмештәге сөю күпкә назлырак та. Эх, татлы да икән ярату! Бу яшьлек, картлыкка әле китү түгел. Бу яшьлекне кабат яңарту. Рәхмәт. 70 яшь ул, азмы, күпме? Күптә кебек карасан, күз ачып йомган ара бит, еллар белән санасан. 70 ул гомер көземе, әллә яшьлек язымы, гомергә җыйган бөртекнең әллә уңы шашымы. 70 яшь ул яшьлек язы, йөгерә-йөгерә чабасы, 18 белән яшь 70-нең каш белән күз арасы. 70 яшь ул шундый вакыт, оныкларны багасы, алъяпкычны алга бәйләп сөрлеккәнче чабасы. Киленнәр эштән кайтканда, Берлинны алган кебек, Кухняда калтырап торасы, плиндә калган кебек. 70 яшь ул шундый вакыт. Бу яшьлекне яшьнәтү, пенсияне учлап алып, суды түләгән балаларны пенсиягә яшәтү. Тумас борын картаймыйк без. Мәңге яшь калсын күңел! Аз да түгел, күп тә түгел, 70 яшь, чүп тә түгел. Гөрләтеп яшибез әле! Ис китми юкка барга, насыйп булсын әле безгә. Җитмешләрдә җилдерергә, сиксәннәрдә сикерергә, туксанда тыпыртарга. Рәхмәт. Ой, рәхмәт, Мәгъмүр апай. 70 яшьлекләр все тыпырдый башлыйлар. Әйеме шулаймы? Бик матур, үзенең үзенчәлекле теле булган шагыйрәбезне чакырасыбыз килә. Сәлимә апа, Яңгул шагыйрәсе, әйдәгез әле, рәхим итегез әле бирегә.
Хәерле кич, хөрмәтле шигырь сөючеләр. Менә инде Мәгмүр апа яшьлегенә кайтып килде, картлыгында да тыпыртады, ә мин балачакка кайтып киләм. Сабый чагым. Әни җаным бала итәкле күлмәк кигезде. Ап-ак сандалыйлар алып бирде. Ким-хур йөртмәде безне. Шул сандалыйны киеп, әй китә идем биеп. Әти-әни кул чабалар, карап торалар көлеп. Чәпәләй ясыйм диеп шул сандалдан бармагымны чапкан хәтердә. Гаебемне тиз танытты әни. Үпкәләп тә булмый беркемгә. Кылганнарга җавап үзебез тоттык. Гаепләми генә беркем дә. Чәпәләй ясау сабак булды миңа. Сабыр кабул иттем хөкемне. Әгәр кайтса гүзәл бала чагым, Яннарыңда булсаң син, әни, Очып-очып бер биергә иде, Аягыма киеп сандалый. Берне генә сөяргә кушсалар да, чыккач тагын берне сөйлим әле. Еллар чаба алга. Нәрсә көтә анда, аргамактай чаба ул еллар. Бер мизгелгә генә тезгененнән тартып, булмас микән аны туктатып. Туктап торса бераз, сорар идем бик аз. Бала чакны кайтып күрергә, әти-әниемне кочып, күбәләктәй очып, чыклы болыннарда йөрергә. Яшьлек калды ерак. Кайтса әгәр сорап, кайтыр идем гүзәл яшьлеккә, саф хисләрне кичереп, мәхәббәттән исереп, торыр идем гүзәл яшьлектә. Кайтмый алар сорап, сорасаң да елап, балачаклар кайтмас. Яшьлекләр, бүгенгегә шөкер итик, тоеп яңа шатлыклар. Сау!

Кичтә күктәге ялтырап йөргән болытларга карыйсың да, балачакка кайткан кебек буласың. Балачакта да бит рухи дөньяң күбесенчә хыялдан торганда, киләчәк үзе дә ниндидер куе томаннар артында йөгергәндә, айны шулай еш күзәткәнбездер мөгаен. Күңелләрдә әле без төшенмәгән илаһи көч, илһам нәкъ менә шулай яралгандыр мөгаен. Сезнең каршыгызга Кенәбеш авылыннан Галиәхметова Регинаны чакырыйк әле. Рәхим ит.
Нәни хыялый. Без урманга киттек әткәем белән. Ә мин үзем никтер хыялый, уйларым да чынга аша. Минем белән шулай булгалый.

Әнә шулай уйга баткан чакта әткәй килеп миңа эндәшә. Миңа җылы, рәхәт булып китә, чөнки янда әткәй, янәшә. Уйларыма чумам, онытылам, минем белән шулай булгалый. Бар нәрсәне могҗизага тиңли, нәни кызың әткәй хыялый.
Түбән Кенә авылыннан Минхаҗева Айгөл.
Көнем белән төнем буталанды. Уемнан син чыкмыйсың хаман. Сине тагын күрергә ышанып, китәмен мин күпергә кабат. Юк, уйлама, юләр бу кыз диеп, мин синнән берни дә көтмимен. Әмма сине оныту өчен генә Бер нинди дә чара белмимен. Оныттым гына дигәндә кабат миңа язып бутадың. Нигә язды? Әллә яратамы? дигән күңелемә ялган уй салдың. Шул көннән соң елдан артык инде үземә мин урын таба алмыйм. Иртән, кичен үзем сизмәстән дә Синең исемеңне кабатлыйм. Онытырга телим, әмма йөрәк каршы чыга. Ди, ярар. Сине тагын күрергә ышанып, китәмен мин күпергә кабат.
Сәрдек авылыннан иҗатчы кызыбыз Зайнуллина Гүзәл сезнең каршыда.

Мин дә утка, суга кереп, башларымны югалттым. Сорыйсызмы миннән тагын мәхәббәт аңлатуын? Яхшы, тыңла, якын дустым. Мәхәббәт ул, вазифа. Вазифаңны башкармасаң, дөнья күрүче бик авыр. Әйткәнемчә, мәхәббәт ул, бик авыр бер вазифа. Күбрәк төкерсәң, озак торсаң, башлар ватып, шартлардай булыр. Мәхәббәт ул, бер-береңне кыйммәт таш кебек саклау, күзләренә гашыйк булу, эчке дөньясын күрү, ялгышларын гафу итеп, үлгәнчедәй ярату.
Гүзәлгә сүзне бирик әле. Тыңлап үтик әле аны. Йолдызлар.
Барыр юлымны яктыртып, Төнге күкләрне бизәп, Йолдызлар яна балкып, Җемелдә нурлар сибеп. Кинәт бер йолдыз атылды, Мин бәхеткә юрадым. Тыныч булсын илем диеп, Исән-сау кайтып килдем. Сезгә теләк юлладым. Күк йөзебез аяз торсын, янган йолдыз сүнмәсен, беркайчан да кешеләр кайгы-хәсрәт күрмәсен.
2025 нче ел яшь иҗатчыларның иң самими, ихлас шигырьләрен туплаган җыентык басылу белән мөгаен истә калырдыр. Сезнең алкышларыгыз астында әлеге җыентыкка кергән безнең шагыйрәләрбез дип әйтергә дә мөмкин, чөнки алар инде каләмнәрен яңа гына чарлый башласалар да, аларның инде үз сүзләре бар дигән сүз шулай бит? Әйдәгез әле, бүген шушы бәйрәмдә булган кызларыбызны сәхнәбез түренә чакырыйк әле. Фазлытҗанова Рамилә. Алкышлыйк әле идегез әле. Гарифуллина Рәмилә. Нургалиева Гөлгенә. Бу өч кыз өчесе дә Көшкәт баш авылыннан катырак чабыйк әле бармы Көшкәт башлар? Әллә суы шундый микән, әйеме? Һәм инде Нөнәгәр авылыннан Асхадуллина Финзиләне чакырыйк әле бирегә. Инде китап турындагы мәгы тулырак мәгълүматны сезгә бирер өчен сәхнәбез түренә Балта шаулары үзәк китапханә директоры Зарипова Резида Мәдәрис кызын чакырыйк әле. Рәхим итегез, Резида ханым.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар! Дөрестән дә, әллә Балтачыбызның табигатенең матурлыгы, әллә районыбызда Тукай рухы яши. Районыбыз республикада Иң күп шагыйрьләр һәм язучылар биргән төбәк булып тора бүгенге көндә. Без инде бүген тарихи үзенең авыл тарихын туплап, безнең киләсе буыннарга зур мирас калдырган Карадуган, Арбаш, Кинәбаш, Таузар, Хәсәншәех, безнең атаклы Себер юлларын турында тарихи китаплар калдырган Бакый ага Зиятдиновны зур хөрмәт белән искә алабыз. Тарихи китапларыбыз бик күп безнең. Һәрбер авылның диярлек бүгенге көндә үз тарихы бар. Ә бүген инде, быел, 2025 нче ел, районыбызның 95 еллыгын бәйрәм итәргә җыенган бу көннәрдә безнең иң саллы, иң дәрәҗәле зур авылларыбызның, Смәел авылының китабы дөнья күрде, Салавыч авылының китабы дөнья күрде. Безнең Тарихи китаплар белән бер рәттән, тарихны туплаучыларыбыз белән бер рәттән, шагыйрьләребез республикада бик танылган, ихтирамга лаеклы шагыйрьләребез бик күп. Галиҗан Мөхәммәтшин, Фәридә Шакирова, Мәгъмүрә Хөрмәтуллина, инде бүгенге көндә роман-повестьлар язган Әлфия Габдуллиналар белән без чиксез горурланабыз. Алар үрнәгендә, аларның өлкәннәребезнең фатыйхасын алып, безнең республикабызда, районыбыздан чыккан Ринат Галиәскаровлар, э, Резеда Гобәева, Эльвира Хадыева, э, Гөлинә Шәйхи һәм башка бик күпләребез, алар безнең горурлыгыбыз. Ә инде бигрәк тә үзебезнең районыбызда иҗат итүчеләр, үзебезнең җирлегебездә яшәп иҗат итүчеләр, алар инде дөрестән дә без алар белән бүген чиксез горурланабыз. Алар безнең барысы да диярлек бүген менә биредә, сезнең каршыгызда чыгыш ясыйлар. Һәм инде алар үрнәгендә тагын да безнең зур сөенечебез, япь-яшь шагыйрәләребез, шагыйрьләребез бүген үсеп килә. Инде безнең шулай ук менә э, районыбыз юбилеен каршылау, каршылаган елда инде безнең хыялыбыз, без инде моны күп еллардан бирле хыялланабыз. Э, район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Фатовичның фатихасы белән, аның ярдәме белән безнең иң яшь язучыларыбызның менә ак җилкәндәй ак хисләр дигән шушындый матур җыентыгы дөнья күрде. Бу җыентыкка безнең 31 яшь башлап язучыбызның шигырьләре, хикәяләре рус һәм татар телендә э, дөнья күрде. Бу бу шигырьләрдә безнең яшьләребез үзләренең иң беренче шигырьләрен, иң самими, иң саф шигырьләрен безгә бүләк иттеләр. Без менә бүгенге очрашуда бөтен районыбыз каршында бу китап безнең менә бүгенге мероприятиебезнең, чарабызның исеме дә Ак җилкәндәй ак хисләр дип атала. Балаларыбызга, яшьләребезгә хисләренең һәрвакыт шундый ак булуын, җилкәннәренең нык булуын теләп,

Безнең җыйналган яшьләребез арасында, бәлкем, Эх, мин дә шигырь язган идем дигән кешеләр дә булыр, бәлкем, шулай бит инде. Менә шушы кызлардан үрнәк алып, сез каләмегезне чарлагыз, сез җиткерегез үз хисләрегезне, үз тавышыгызны халыкка һәм нәкъ менә сезнең шигырьләрегездә, шушы матур җыентыкларда, безгә, Алла бирса, күңелләрне җиргетеп, матур итеп укылышлар табар. Рәхмәт сезгә, кызлар, бик зур! Иҗатыгызны үстереп, Алла бирса, яңа шигырьләр көтеп калабыз сездән. Алкышлап озатыйк әле идегез әле кызларны. Рәхмәт кызлар. Җырчы булып тумаса да, моң яши йөрәгендә. Әлеге шигъри юлларның авторы бүген сезнең каршыгызда үзенең матур җыры белән чыга. Җырларым, хыялларым, диеп әйтә Ильмира Гатнарвна. Әйдәгез әле, бергәләп хыялланыйк әле җыр канатларында.

Җырларым, хыялларым. Рәхмәт. Хыял кунакларыгыз һәрвакыт очып яшәсен иде. Җылы йорт, кайнар чәй генә түгел, кешеләр дә әйләнә-тирәгә җылылык бөрки ала. Кемнеңдер җылылыгы тәэсирендә башкалар да яшәргә өмет уяна, хыялланырга, яратырга өйрәнәбез. Шигърият ишекләрен киң ачып, күңел дөньяларын айкаган үзенең шигырьләре белән социаль челтәрләрдә күпләрнең күңелен яулаган әлеге шагыйрьне бирегә чакыру минем өчен бик зур горурлык. Бырнак авылы егете Ринат Галиаскаров бүген бездә кунакта. Рәхимет Ринат сәхнә түренә. Алкышлап алыйк әле идегез әле. Ринатның бу сәхнәдә әле чыгыш ясаганы юк. Хәерле кич, Балтач, хәерле кич, хөрмәтле райондашлар, хәерле кич, Шушма моңнары. Инде менә шушындый зур, матур, олпат, күркәм э, шагыйрьләр, шагыйрьләр янына э, кешегә санап чакырганнар өчен бик зур рәхмәт. Бер борнак малаен менә шунда дәшкәс икән, бик зур рәхмәт сезгә оештыручылар. Инде Аллаһ Тәгалә сезне зурласын. Мин бит ни шигырьләр язам. Ул шигырьләрне җырлап йөреп бүгенге көндә Гүзәл Уразова, Исия Бәдретдинова, Илназ Гарифлар череп баеп беттеләр инде. Күптән түгел бер шигырь яздым. Мәхүрә апа, Сәлим апа, менә тыңлап карагыз, кайсыдыр җире килеп җитмәгән шикелле төзәтеп җибәрсә ярармы? Ренат Галиәскәр танылмаган шагыйрь. Әти белән бергәләп урманга барган идек. Аю ашады мине. Мин кайтып киттем кире. Ничек? Әйбәтме? Сез беренче беренче кеше бу шигырьне әйбәт дигән. Тагын бер шигырь бар. Ренат Галиәскәр танылмаган шагыйрь шигырь җәй турында. Туда-сюда оча чебен. Оча да оча димен. Әй, чебен! Очма инде! Йоклап булмый бит димен. Бетте ничек? Рәхмәт. Тагын бер шигырь бар. Сөйлимме? Ринат Галиәскәр Танылмаган шагыйрь. Әнкәй миңа күлмәк текте. Чәчәкле дә бизәкле. Үзең яратып кимәгәч, күлмәк буламыни ул? Ничек? Рәхмәт бик зур апа. Хөрмәтле җәмәгать, өйләндем бит. Өйләнгәч матуррак шигырьләр язарга кирәк булды. Шуңа күрә Инде бүгенге бәйрәмгә чакырылганбыз икән, матур шигырьләр дә укымыйча булмас дип әйтәсе килә. Хатынга багышланган шигырь. Мин Аллаһтан сине сорадым да, кулларымны күтәрдем өскә. Йөз мең тапкыр кабатланган догам, пышылдадым көндә бар көчкә. Бер Раббымнан сәгать суккан димәк. Кемнең иртә, кемнең бер, бераз соң, минем кебек син дә ышанмыйсың, көлемсерәп кенә карыйсың. Ә мин көттем, озак сабыр иттем, мыштым гына кердем кышларга,

Без җәйләрне ашыктырмыйк әле. Ышанычны аклар көзләр дә, Ак майларда биргән ант-вәгъдәләр Калмасыннар бары сүзләрдә. Еллар арты еллар алышынсын, Бу тилеләр шашкан, дисеннәр. Кулларыма сал да кулларыңны, Мәңге атлыйк сөю иленнән. Булганмы? Тагын бер генә шигырь укыйм да, шуның белән Кайтып китәм. Марат абый, ялма куй көйләреңне. Сәлим апа куйдым бит, ник миңа куймыйсың? Тагын бер ай янә күрешербез. Син еларсың кабат үкереп, мин үтәрмен сиңа багышланган шигырьләрне җиргә төкереп. Салкын гына кагылырсың биткә, күтәрермен плащ якасын. Сулышымны җылы итеп өрсәм, яфрак өзеп, Биткә атасың. Тузынсаң да, яратамын хаман. Өшетсә дә көләч карашың. Еллар үтеп, холкың бозылса да, аңлый алмыйм. Ошый барасың. Сиңа күпме җырлар багышладым, ятлар белми хисләр чүпләде. Курку катыш язып җибәрелми яткан хатлар сиңа күп әле. Яхшы беләм, бергә вакытлыча Калдырырсың бер көн ялгызым, Очрашырбыз. Ялгыз булмасам да, Тик сине көз үлеп яраттым. Рәхмәт бик зур! Инде алда да очрашулар насыйп булсын, менә шундый матур кичләрдә, су буйларында, табигать кочагында, янәдән дә күрешергә мөмкинчелек туып торсын. Рәхмәт! Пока-пока! Алкышлыйк әнидәгез әле Ринатның матур шигырь өчен. Рәхмәт, Ринат матурым! Ничек шундый шигырьне менә шигырь язу бит ул, беләсезме, шигырьне аны, ничек дип әйтим, аны бик иҗади генә кеше яза ала торгандыр. Менә аңның өчен бит сүзне дә табара кирәк, аның өчен шул хис белән янарга кирәк. Ә мондый шигырьләрне язу ул поэма язган кебек, Ринат. Рәхмәт сиңа бик зур матурым. Инде Ринатның шушы матур шигыренә иң дәртле биюләре белән безнең иң матур биюче гаиләбезне

Гөлчәчәк һәм Рөстәм Хасановлар. Рухи байлык, җылылык өстәүче кешеләр. Һәрбер чыгыш гади, халыкчан, нәкъ менә син күңелеңә үтеп тә әйтеп бетерә алмаган тойгы кичерешләрне әйтеп бирәдер. Сезнең алкышларыгыз астында Күпләрнең остазы булган Наил Гариповны чакырыйк әле. Әйдәгез әле. Там, где клен шумит. Леонтий Шишко сүзләре, Юрий Акулов музыкасы. Җәй көне монда кайталар Исәнмесез.

эштән төзү, иҗат итүдән тәм табу җимерүче көч булган сугыш белән капма-каршы булган хисләр. Үзе пешергән күмәчне чип-чиста кәрзингә салып, Тар урамнарны киң итеп, ризыгын мактап җырлап килгән кешене күрүдән дә ямьлерәк күренеш бармы икән? Яки иске кимәсе янында матур хыялларга бирелгән кимәче кар турында уйлану иң матур хисләрне тудырадыр мөгаен. Һәрбер шигырь тормышның яшәү ямен, кадерен белергә чакыра, үткәннәрне онытмаска өнди. Сәхнәбез түрендә иң матур нәфис осталарның берсе булган Ибрагимов Инсафны чакырабыз.
Хәерле кичләр, исәннәрмесез? Сезнең игътибарыгызга якташыбыз Азат Зиятдиновның Татар мин дигән шигырен тәкъдим итәм. Рәхим итеп тыңлагыз. Нәселең кем? дип сорыйлар миннән. Нинди милләт, кайсы яклардан? Хәрчак горурланып җавап бирәм. Татармын дим, Казан артыннан. Без татарлар. Нәсел тамырыбыз кыпчаклардан килә, Болгардан. Азияны, Европаны гизгән төркиләрдән килә, хуннардан. Бөек Болгар иле, Алтын Урда, шанлы дәверләре халкымның. Хаҗи Тархан, Кырым, Себер иле. Казан иде данлы ханлыгың. Казан ханлыгының варислары, шуңа да без Казан татары. Үз дәүләтен, мал-мөлкәтен җуеп, рухын саклап калган татары. Мин дә шул татарның бер баласы. Казан арты дигән төбәктән. Халкым өчен рухи бишек булып, әдәби тел биргән төбәктән. Шул яклардан ага уза Себер юлы. Казан суы ага тыңына. Тезелешкән татар авыллары Ашит яры, Чишмә буена. Шул якларда Арча, Әтнә, Балтач, Кенәр, Мәңгәр, Дубъяз, Кушлавыч. Шул якларда халкым горурлыгы бөек Тукаебыз туган ич. Мәрҗәннәре биргән мәрҗәнине Курсаларда туган курсавый. Хәр авылда шәхесләре калка. Без дисез дә түгел әллә ни. Шәхесләре үскән мәдрәсәдә, таш кичүдә, түнтәр, кышкарда, гади мәгърифәтле авылларда, иң караңгы, авыр елларда. Сәйдәш токымнары шул яклардан, габәшиләр шуннан, садрилар, Иске Казан чишмәләре изге, суларында ахыры нидер бар. Мәгърифәтлек бардыр. Хәм дә инде бардыр матурлыкка мәхәббәт. Шул булмаса туар идемени? Гомәр Сибгат, Гариф, Мөхәммәт! Игенчеләр, терлекчеләр ягы. Иҗат тәмен анда беләләр. Йортлар балкый иман нуры белән. Челтәрләрдән чәчкә үрәләр. Нәкъ шул яктан. Шушма буйларыннан нәсел башым авылым Таузарда. Ун бабам да шунда гомер сөргән. Мәгърифәтле булган алар да. Нәселең кем? дип сорыйлар миннән. Нинди милләт, кайсы яклардан? Һәрчак горурланып җавап бирәм, Татармын дим! Казан артыннан! Эльмира Җәлилова язган Нигез йортта утлар сүнгән дип атала. Алучысы табылганга кыш тоткандай сөенеп, авылдагы ине саттык. Аллага шөкер диеп. Әби бабайны җирләүгә узар узмас бер атна нәселебез күрке нигез күчте башка кулларга. Саттык йортны җиңел генә. Озак уйлап тормыйча озак. Зур кыш тоткандай. Арттан карап калды. Яшьлекләр узган келәт. Күзне йомсам йөри сыман бабам тәмәке кирәк. Самавырга чыра телә. Ак яулыклы әбием. Ыңгырашкан кебек булды. Йозак элгеч, нигезем. Карап калды арттан Акбай. Яңа хуҗалар көтеп. Хыянәтем өчен мине карашы белән сөзеп. Затып калды моңсу гына бабай ясаган капка. Әйтте сыман. Син, энекәш, Калдырдың безне ятка. Бабаңнар салган нигез бу. Атаң тәгәрәп үскән. Шатлыгында, кайгысында тигез күтәргән, түзгән. Анаң төшкән килен булып, басып ак мендәрләргә. Сагынып кая кайтырсың? Серләрең нәсип. Төшкә керә. Көн дә нигез. Шәхәрдән эзләп табып. Кем баеган әле җирдә туган нигезен сатып. Тагын берне сөйлимме?
Әйдә сөйлә, сөйлә инсаф, сөйлә матур.
Нигез йортта утлар сүнгән. Тәрәзәдә ятимлекнең шәүлә күләгәсе. Саубуллашу. Күңел кочып елый нигез йортның юан бүрәнәсе. Тәрәз төпләрендә гөлләр иде. Сатып калган, каршы алган бар күз көтә иде. Тынны кысып, үзәкләрне өзеп, бу сагыну җанны үтәр инде. Иде, иде. Тәкъдир шушы йортка ачылмаска диеп йозак салган. Кагылма син язмыш! Япма ул капканы! Мине монда балачагым калган. Кәнфит кагазләре җыйган чагым. Әтәч талар диеп уйлауларым. Бабакайның матай люлькасында урам капканагы санауларым. Әбекәйнең тавыкларга пешкән бәрәңгесен ашап йөргән чаклар. Минем әле елый белмәгән чак. Минем әле чырык-чырык көлгән чаклар. Көтү каршыларга чыккан чаклар. Сарыкка дип алып чыккан ипи телемнәрен капка төбендәге юан бүрәнәдә истә әле. Истә. Тәмләп кимергәнем. Бабакайның печән чапкан мәле. Печән тулы җиләк, яшел борчак. Минем әле елый белмәгән чак. Минем әле

Капка ябылганда борылып карыйм. Тәрәзәдә әбекәем күзе карый кебек. Ябык ишек. Ятим тәрәзәләр. Бу тилмерү шашып сагынудан. Нигез йортта йозак. Гомер китабымның ул битләре мәңге. ябылдылар.
Башы хыял, хыялны матурлык тудыра. Кеше күк йөзенә сибелгән алмаз бөртекләрдәй ялтырау чыклы йолдызларга сокланып карый да, очу турында хыяллана. Серле галәм аның уйларын били, билгесезлек үзенә тарта. Юлларда тәгәрәүче гади тәгәрмәчтән алып, галәмгә очучы ракетага кадәр хыял күгендә яңгыраган иң зур ачышларның берсе. Гомерләрне ашыктырабыз бугай, диеп җырлый сезнең каршыгызда Нормабаш авылы егете Рәмзиз Галипов. Әйдәгез әле бергәләп, ашыктырмыйча гомерне яшик әле. Исәннәрмесез, хәерле кичләр!

Хыяллар диңгезләрендә менә шулай итеп сезнең җырлыш мәшәкатьләреннән аерылып, бер-ике генә сәгатькә булса да сәнгать дөньясында онытылып, шушы матур шигъри юлларны тыңлап, иң изге, иң матур юлларга салынган җырларны тыңлап, иң дәртле биюләрне карап, күңелләрегез булгандыр дигән өметләрдә калабыз. Хыял күперләрегез

Шигырь сөйләгәндә күзләрне багып, йотлыгып, сулыш алмыйча шигырь сөйләвендә матди байлык кына түгел икән, ә менә рухи байлыкка да, җан азыгына да кешелек сусаган икән дигән фикергә килдем. Чөнки барыбыз да дөнья куа, барыбыз да эшли, барыбыз да каядыр чаба, ашыга. Ә инде гомумән менә тагын шундый фикер килде, аккан суга, янган утка һәм инде мәгънәле, эчтәлекле сөйләгән шигырьне сәгатьләр буе тыңларга буладыр. Резеда Мударисовна ихлас күңелебездән рәхмәтемне җиткезәсем килә. Качып торма Ләйдә сәхнә артында Резеда апа. Сәхнә артында качып торма. Менә бу, әйдәгез. Безгә бик матур, эчтәлекле шигъри кичә булды. Гомумән инде менә бу шигъри кичәне оештырган вакытта, Аллага шөкер, быел инде горурланып әйтергә була. Шигърияттә үзләренең беренче адымнарын ясаган укучыларыбызның, иҗат итүче укучыларыбызның шигырьләрен туплап, Айдар Фатовичның ярдәме белән аларның шушы китап дөнья күрде һәм инде горурланып әйтергә кирәк бүгенге көндә татарстанда гына түгел гомумән татарлар яши торган һәр төбәктә алар иҗат иткән шигырьләрне тыңлап Алар иҗат иткән шигырьләргә нигезләнеп язылган җырларны тыңлап, һәм инде аларның авторлары үзебезнең якташларыбыз булу белән Резида белән, Гөлинә белән һәм инде Ринат белән бүген биредә бездә, бездә дип әйтмим, туган җиренә, туган төбәгенә кайтты. Аларга ихлас күңелебездән рәхмәтебезне җиткезәсебез килә. Һәм инде үзләренең беренче адым, адымнарын ясаган менә шушы балаларыбыз алга таба үз сүзләрен курыкмыйча татар телендә горур иттереп Туфан абыйлар шикелле үз сүзләрен татарлар яшәгән һәр төбәккә нык иттереп әйтә торган шәхесләр Тукай Дәрдеман шикелле шәхесләр Балтач төбәгендә дә булыр дип ышанып калабыз, чөнки Аллага шөкер, моңа нигезебез бар. Һәм инде үз телебездә, татар телендә, татар телендә рәхәтләнеп инде сөйләшәбез. Алга таба да тагын Ун елда, йөз елда, бер гасырда чиста татар телендә үзебезнең телебезне саклый, яклый торган балаларыбыз, оныкларыбыз, оныкчыкларыбыз булсын иде дигән теләктә калам. Бик зур рәхмәт бүгенге кичәне оештырганыгыз өчен. Җаннан өзеп, җаннан өзеп, чөнки язылган, җаннан өзелеп укылды һәм инде тамашачының Йөрәк түренә барып җитәрлек булды. Бик зур рәхмәт сезгә, сезнең коллективка. Хөрмәтле райондашлар, матур җәй булды. Мәдәни җәй булды, чөнки инде кичә э, Шушма моңнарының соңгы менә бу быелгы сезонның соңгы концертында күңелдә никадәрдер э, моңсулану да бар иде, чөнки берничә көннән, берничә атнадан инде җәй белән дә саубуллашыр вакыт э, килеп җитә. Әмма менә бу проектның нәтиҗәсен күргәч, тагын да эшләргә көч, тагын да эшләргә дәрт бирә. Әле Алла бирсә, сезнең белән шимбә көнне барыгызны да чакырып каласыбыз килә. Бүген инде шигъри мизгелләр булды. Моң чишмәсенә уйнагыз гармуннар дип аталган бик матур гына инде менә бу район ара бәйге Үзешчән сәнгатьтә булган гармунчы, тальянчы, баянчы егетләребез белән матур кичәләр дәвам итә. Шимбә көнне э, мәдәният, э, шимбә көнне китапханә каршындагы мәйданда инде барыгызны да көтеп калабыз. Кемнәр ишетмәде, кемнәр белмәде, аларга әйтегез, килсеннәр. Инде тамашаларны дәвам иттереп, һәм инде кичә дә әйтеп киттем, 28 көнлек гала-концерт булаячак биредә, шушы Шушмамыкнарның. Һәм инде тагын бер игъланым бар.

Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт оештыручыларга, бик зур рәхмәт кайткан кунакларга, районыбызны, туган җирләрен онытмаганнар өчен. Алга таба да бердәм булып, бердәм булып эшләргә һәм хезмәт итәргә насыйп булсын. Киләсе шулар кадәр рәхмәт.